Ырӑ каҫ хаклӑ радиоитлекенӗмӗр. Паян 2025 ҫулхи ҫу уйӑхӗн вун пиллӗкмӗшӗ Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 15 мая 2024 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ чӑваш культурипе кӑсӑклаканӗсем, пире хавхалантарса тӑраканӗсем, ентешӗмӗрсем, хавас сире паян пире тимлеме вӑхӑт тупнӑшӑн. Паянхи кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ ҫине куҫиччен сире пурне те ҫурхи уявсен ячӗсемпе саламлатпӑр. Ӑшӑ та кӑмӑллӑ кунсем ҫитрӗҫ, ҫавӑнпах та малалла утма ҫӑмӑл пулӗ. Пӗтӗм тӗнче чӑвашӗсем нумай пулмасть кӑна чӑваш чӗлхи кунне уявларӗҫ. Вӑл ака уйӑхӗн ҫирӗм пӗлӗтмӗшӗнче пулчӗ. Хаклӑ ентешӗмӗрсем, эпир сирӗн килӗрсенче чӑваш чӗлхипе пӗлекенсем малашне те пуласса шанса тӑратпӑр. Радио ӗҫне аталантаракансем те ҫак кунсенче хӑйсен уявне уявланӑ. Вӗсен ӗҫӗ шутсӑр пӗлтерӗшлӗ. Ҫавӑнпа та паян эпир вӗсене ырлӑх-сывлӑх сунатпӑр, малалла та аталанса ырми-канми ӗҫлесе ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хыпарсемпе савӑнтарса тӑрасса шанатпӑр. Часах Константин Иванов ҫуралнӑ кунӗ те ҫывхарса ҫитет. Вӑл ҫуралнӑранпа ҫӗр вӑтӑр тӑватӑ ҫул пулать. Пурне те ҫак пулӑмсем ячӗпе саламлатпӑр, ырлӑх-сывлӑх сунатпӑр. Ҫак чӑваш сӑвӑҫӑ тата вӑл тӑрӑшнине пула тӗнчере пӗр чӑваш хӗрарӑмне нумайӑшӗ шутсӑрах та лайӑх пӗлеҫҫӗ. Унӑн ячӗ Нарспи. Дорогие наши друзья, все, кому доставляет удовольствие узнавать о чувашской культуре, дорогие земляки –

в которых звучит чувашская речь, она не становилась меньше. Ҫакӑн пек пӗлтерӗшлӗ уявсен ячӗпе пурне те ҫемҫе кӑмӑллӑ акӑш тӗкӗ пек чуна ҫемҫетекен чӑваш юррипе саламлатпӑр. Итлӗр тархасшӑн. Сирӗн валли ылтӑн тӗслӗ ыраш юрра

Эпир кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ еннелле ҫаврӑнатпӑр. Чӑн малтан паянхи калаҫура эпир ҫу уйӑхӗн пӗр тӗлӗнмелле кун ҫинчен каласа парасшӑн. Ку вӑл тӗнчери музейсен каҫӗ. Ҫак кун Чӑваш наци музейӗпе те тачӑн ҫыхӑнса тӑрать. Вӑл Чӑваш Республикин этеплӗхӗпе ҫут ӗҫ тата ӑслӑлӑхпа тӗпчев вырӑнӗ пулса тӑрать. Музее Пин ҫӗр ҫирӗм пӗрмӗш ҫулхи нарӑсӑн ҫирӗм пӗрмӗшӗнче уҫнӑ. Ҫирӗпленнӗ йӑлапа ҫулсерен нарӑс уйӑхӗн вун иккӗмӗшӗнче Чӑваш наци музейӗн хӑйӗн ӗҫне пуҫарса янине паллӑ тӑвать. Чӑваш Республикин тавра пӗлӳ музейӗпе халӗ вара Чӑваш наци музейӗ пирӗн ҫӗршыв кун-ҫулне тӗпчес ӗҫе пысӑк тӳпе хывнӑ Анна Степановна Зерняевӑн ячӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Кунта вӑл пин тӑхӑр ҫӗр хӗрх тӑваттӑмӗш ҫулхи кӗркунне ӗҫлеме пуҫланӑ. Ҫав ҫулсенче ӑна Чӑваш Енӗн революцинченхи историйӗн пайне йӗркелеме шаннӑ. Мӗнпур ӗҫе пӗччен тенӗ пек пурнӑҫлама тивнӗ. Анна Степановна архив докуменчӗсене тӗпченӗ, экспедицисенче темиҫешер уйӑх пурӑннӑ. Экспозицине пӗрчен-пӗрчен пуҫтарӑннӑ. Пин тӑршер хӗрч улттӑмӗш ҫулта Зерняева Чӑваш Республикин историйӗпе ҫыхӑннӑ ҫӗнӗ материалсем шырама пикеннӗ. СССР археологи институчӗ Мускав тата Чӑваш патшалӑх университечӗсем патшалӑх истори музейӗ, СССР халӑхсен этнографи музейӗ, Чӑваш ҫӗрӗнче йӗркеленӗ археологи тата этнографи экспедицийӗсенче ҫулсерен хутшӑннӑ. Отто Николаевич Бадер, Герман Алексеевич Федоров Давыдов, Наталья Трубникова, Тамара Крюкова, Василий Каховский, Василий Дмитриев тата ытти паллӑ ӑсчахсемпе, историксемпе, археологсемпе тата этнографсемпе пӗрле ӗҫлеме тӳр килнӗ. Музей фондне Анна Зерняева ертсе пынӑ экспедицисенчен илнӗ Илсе килнӗ япаласемпе те чылай пуянланнӑ. Авалхи Аксен тӗп архивӗнчи истори докуменчӗсем Пугачевӑн Этӗрнери отрячӗсен ялавӗсене тата ытти нумай япала унӑн унта вырӑн тупнӑ. Анна Степановна ӑслӑлӑх тата ҫут ӗҫне хастар туса пынӑ. Вӑл районсене Тӗп хулари ӗҫлекен вырӑнсене час-часах тухса ҫӳренӗ, тавра пӗлӳ пирки каласа панӑ, хутсем вуласа панӑ, конференцисенче, семинар-канашлусенче хутшӑннӑ. Анна Зерняева республикӑра музей ӗҫне саракансенчен пӗри, темиҫе аслӑ пӗлӳ паракан педагогика университетӗнче тата Чӑваш университетӗнче Вун пилӗк ҫула яхӑн музееведени никӗсӗ курсне ертсе пынӑ. Пин те тӑхӑрҫӗр утмӑл саккӑрмӗш, пин те тӑхӑрҫӗр ҫитмӗл тӑххӑрмӗш ҫулсенче Анна Степановна музей ертӳҫинче ӗҫленӗ. Ҫак тапхӑрта вӑл ӑслӑлӑх тӗпчев ӗҫ-хӗлне аталантарма, пахалӑхне ӳстерме нумай тӑрӑшнӑ. Тивӗҫлӗ канӑва тухсан та Василий Иванович Чапаев музейӗнче ӑслӑлӑх сотрудникӗнче чылай вӑхӑт ӗҫленӗ. Анна Зерняеван тава тивӗҫлӗ ӗҫӗсене Раҫҫей, республика шайӗнчи грамотӑсемпе, медальсемпе палӑртнӑ. Унӑн ятне Ӗҫ мухтавӗн кӗнекине кӗртнӗ. Пин тӑхрӑ ҫӗр утмӑл тӑваттӑмӗш ҫулта республикӑра пӗрремӗшсен йышӗнче

Аталан, хӑватлан, чечеклен.
Ҫавӑн пекех Чӑваш Енри тата ытти музейсем те ҫителӗклӗ. Василий Иван Чапаев музейӗ, Чӑваш наци музейӗн филиалӗ, Шупашкарӑн Авалхи пайӗнче тӑрать. Атӑл хӗрринче икӗ пин те виҫҫӗмӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗн ҫирӗмпиллӗкмӗшӗнче йӗркелесе уҫнӑ Ҫеҫпӗл Мишши музейӗ, Сӑра музейӗ, Чӑваш Енре сӑра пӗҫерес историйӗ музейӗ, Константин Иванов ячӗпе хисепленсе тӑракан музей, Никита Бичурин музейӗ тата ыттисем вырӑн

китайско-русского словаря еще в XVIII веке, который был знаком и с Александром Сергеевичем Пушкиным, а также и многие краеведческие музеи в районных центрах. Музейсен каҫа кашни ҫул иртекен пулӑм. Ӑна ҫу уйӑхӗн вунсаккӑрмӗшӗнче палӑртаҫҫӗ. Пӗрремӗш хут ӑна пин тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл ҫиччӗмӗш ҫулта тӗнчери музейсен канашӗн ларӑвӗнче ирттерме палӑртса хунӑ. Пӗрремӗш хут вӑл музейӗн каҫӗ тесе Берлинра пин тӑхӑр ҫӗр тӑхӑрвун ҫиччӗмӗш ҫулта иртнӗ. Ҫак кун музейсенче нумайӑшӗ хӑйсем патне пыма чӗнеҫҫӗ. Ҫакӑнпа музейсем хӑйсен ӗҫӗ майӗсемпе, мелӗсемпе паллаштараҫҫӗ. Шутсӑр ҫавна ирӗклӗн ирттерме тӑрӑшаҫҫӗ. Икӗ пин те пӗрремӗш ҫулта ҫак лару-тӑрӑва вӑтӑртӑхӑр ҫӗршывпа патшалӑх хутшӑннӑ. Паллах, кун пек мая усӑ курмасӑр Эстонири музейсем те юлмаҫҫӗ. Вӗсен хушшинче Чӑваш культура музейӗ те пур. Икӗ пин те ҫирӗм виҫҫӗмӗш ҫулта Эстонире ҫак каҫа

Ҫакӑнпа эпир паянхи кӑларӑма вӗҫлетпӗр. Сирӗнпе малашне те тӗл пуласса шанса уйрӑлатпӑр. Пире чӑвашла эсир ахаль чухнехи пекех хӑнӑхнӑ вӑхӑтра итлеме пултаратӑр. Ку кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч в эфире.